Atulio ah kan ṭih bikmi cu vanlawng a si. Tulio kan ram a ṭhat lo tuk ruangah ralhrang hna nih mipi zong hual lo, ahohmanh hual loin a duhnak kip paoh ah vanlawng hung zuanter i vanlawng in an kan kah lengmang. Mipi tampi nunnak a liam cang. Cucaah zeitindah vanlawng ral kan i ven khawh lai timi kha Puai Hning timi group hna nih an van tuah i cucu naite khan thatnak an van tuah. A theimi kan tampi cang lai. A thei lomi caah hi video hi sernak he ka van tuah i hika phone in zeitindah macu vanlawng a rat tikah thawngpang kan theih khawh lai. timi te kha hi phone in kan zoh hna lai. Cun aa nechiat pakhat cu internet line, wifi line a ngahnak lawng ah khan hman khawhmi a si ve. Uh, wifi line, internet line ngah lonak ah khan cun hman awk a ṭha ve lo. Le cucaah cun kan pawngkam uh, Thantlang peng kan si ahcun Thantlang peng, Hakha kan si ahcun Hakha peng, Falam kan si ahcun Falam peng hrawnghrang ummi uh, kan kiangkap ah ral a thawh si si ahcun atu i uh, ka van in hmuhsak dingmi hna bantuk tehin kan tuah si si ahcun tampi ṭhathnemnak an kan pek lai ti kha zumhnak ka ngei. Le atu an tuahmi hi application si loin website in a si caah website in tuah a si. Le mah hihi kan tuah tikah amah nih ralrinnak a van in pek bakin minute pariat caan a ngei ti kha amah nih an van chim chihmi a si. Matu pariat chung ahcun a si khawh chungin a himnak hmun ah zaam ding kha a si hnga. Na cucaah cun zeitindah kan tuah lai timi te kha hi phone kan van zoh hna lai. Nak hika phone ah nan van hmuh bang hin browser pakhat khat a hau. Kei cu Google Chrome ka hman lai. Firefox zong hman khawh a si, duhmi paoh kha hman khawh a si. Le Amazon browser chung hin kan van lut lai. Kha hitihin browser pakhat chungah hung um i kan vun phan cang i hika zawn i catialnak search bar chung te ahhin kan van ca kan van ṭial dingmi cu kan ṭial lai ticun www.weihing.scout ti si auh a chuah ka hmaan lo kho scout.com kan van ti lai i entra kan van hmehpiak lai. Na cun atu i kan van hmuhmi ning te hin a hung chuak i hi zawnte ah hin kanmah le kan umnak miohne kha van thimpiak si lai. Tinṭi ne ya timi te ah hin ṭaingpi ne timi te hin kan van hmehpiak lai i kannih cu Chin si caah Chin kan van thimpiak lai. Cun miohne kha kan van thimpiak lai i kannih cu Thantlang si caah Ṭhanṭalan timi kha kan van thimpiak lai. Dacun Ṭhanṭalan timi kan von thim bang hika zawn ah hin a kua a uai timi te khi ngase kilometer kilometer sawm nga in a piah i makha duh zat paoh in chim khawh a si. Kilometer zakhat lawng na chiah a si ahcun makha na von chiah rualrual in hi kalei in a hung langmi te paohpaoh ahhin vanlawng rat si ahcun a chiat an piah la. Cucaah cun hika zawn ahhin mah vialte rat kha kan chimpi ne, myohne vialte rat thawng kha kanmah nih thei hau lem lo. Cucaah cun Thantlang peng si cun Thantlang peng nih a zawh tawk te kilometre sawm nga, kilometre na sawm nga na chiah ahhin Thantlang le Falam le Hakha kha an ralrinnak an pek la. Cun khanak tlawm deuh na duh si ahcun kilometre sawm li, sawm thum hrawng in kan chiah si ahcun Thantlang le Hakha lawnglawng kha a rat tikah ralrinnak a kan pek lai. Mah kha kilometre kha cu nangmah na duhmi paoh kha chiah khawh a si. Le hi zawn te ah a biapimi cu hika zawn ah browser notification timi te le SOS alarm timi te hi aa thim piak si i notification cu kan phone kan kal tak caan te pawl hna khan kan thei lo kho la cu caah cun SOS alarm timi te i ai zah lo si cun ka ti khin na van zah piak lai i makhawh khan hika zon in a ṭi piuh ting si me timi te hi kan van hmih piak la kha katakhan a awn la a tunai i motor PK pawl an cycle onh bantuk khan yiu yiu yiu tiah awn lai i ka khan cun khoika miohne ah dah rat timi kha mah nih ca van pek te lai a hika ah ka kam lei te hmanthlak ka van langhter bantuk te van ra lai laka zawn ah hin ca van ra mi te cu susu mioh ku songh ci pe mi ti khi si mioh pahnih kha kan hngah piak la maka khan aukhe kan pek lala ngah cang la khan cun na duh la hum khin chuah kho si atunai i kha a hung chuah lo se cun hika zon i a sen mi te hin na van kal lai hika zon alam setting timi te na van kal than si cun atunai te kha na duh zat pun remh than kho ase na remh kho tikah a ti pio ting si mi timi tu tu cu hmeh phil lo na hau nam khat te khan tuah kho se le Kawlram pumpi tein kan van tuah tuah lai. Kilometer hi a dawng tein kan van samh dih lai i kilometer sawm zathum a si. Kan van samh bak ahcun Kawlram pumpi in kaa thin khi amah nih an kan chekpiak dih lai. Lamaka van kan chekpiak dih bak in Ṭipil tingsi me ka van ti lai i atu tlawmpal kan van hngah lai. Vanlawng kalnak um cun ralrinnak an kan pek colh la. Mioh za le pariat a kan hngahpiak ko hih. lam a ka kha. Aa tlawmpal. Ka um van hna ahcun vanlawng kalnak um si cun ka hin aa a hung chuak colh ko. Kha atu hi aa ka van um piah hna bantuk hin a awn cang hi. Ka hin IGC Tari pechiat ti i Suibu lei ah vanlawng a zuang ti kha atu ah thawng a van kan thanh. Lei te bak hin na phone kha a awn lai i mah a awnh bak hin minute pariat chung zaamnak caan kan nei ti kha anmah nih an thanhmi si caah minute pariat chung ah si khawh chungin ralrinnak ngeih khawh ding khan hi nih an kan thanhmi si caah mah kha khan na phone khai ka i a tan peihmi timi stop ti khi na hmeh piak ṭhan lai i khata khan a aw kha a dai lai na hmeh piak chan hlan lo paoh cu a awn peng lai mah kate kha vanlawng kampong kam thawngpang chet tikah i ralrinnak ca hiti hi tuah cio ve hna usih ti kha uh, siherhnak nganpi he ka van hrawmmi hna si hi ka video zohmi nan dihlak cung tampi kai lawm kan dihlak theihnek dingah share zong in uh, ka bawm ve hram u ti kha sawm ka van tu hna